Gini kech odong' matin tiome be mabor ma eh. Wuon tadhi yude kanye eh. Eh. Aol ma eh, Koro ang'ogi. ma ma mam Magi to koro ang'ogi. eh ajony minwa ajony Hey, ojuwalo sagu kinyi sani se mondo kong'o. mano ng'a Hey, Koro magi to nanyuol ang'ogi. ya owadwa Iran bibiro nyombo. Bibiro nyombo ini.

Ei, mamu Sani se ket- monde kong'o. uchiona. Kanyo okinyi sani. Ah, nadhi e mpira.
Mpira mane miyaye gi chupa go. Nadhi e mpichni ni.
Mpira miyaye kimer. Hmm? In in iyudo sing apar idhi gi kong'o. Ariyo. Ibiro nyombo. Ai. Magi to onge. Koro akoni sani unywako ne omera wi matin. Eh. In be kaka itime iromo wadu. Nyawa gire ne Oro- waywecho sama orome wuotho. nade? Magi oran.
Wacho ni Koro weluongo ne piny nyathi ni oran. Sama Sani- nyathi sani na ji chandorago inyisa ni nyathi oran. Sani ji Be puro, iwinjo en owuok dhako odhi ni madho nyawa kong'o. gire? Eh, Sani ji puro. Awene en ling owuok. sama wuoyo.
Be ing'e ni nyaka ng'a chuori. Kas chung' inyalo miya to achwadi kata gine chung' kata cha iwinj gima wacho. Ne wuoyi matin. An. Abro to wang'i gi gini. An Chung' baba. kanyo. Baba sani ojwalo osemondo e kong'o. Ne. Ang' nagoyi. Aling'.
Be nyaka ibed ng'eyo ni nyieni ma owadu maduong'. Iwinjo gino? Awinji baba. Ok inyal riwori gi mamau ni yanyo owadu ni oran. Ang'o mitemo timo ni dalana ka? Owadgi ni to ran. Nyawa gire. Magi oran mana ka jodalau. Nyawa gire abro inyi dhako ni. Magi oran ka Ling' e jodala. mos, ling' sama wuoyo. Mond wagire gi magi to mona ilagani mok ng'i kata dichuon. Nok ang'e ni adhi adhi yudora. Nyaka ibed gi ng'eyo niya, sama waduoyo, an e babau, an e jaduong', an e mang wuon dala. To jo- wuon dala ema chiko dala. Owadu ka duong' atemo puonji, we ketori e weche dhako. Nyawa gire ni en dhako ok en mamau ma mamau. Dong' mani ing'eyo, ma mamau ma bathe. Baba nopuonja kaka wanyalo pur. Apenji ni ling' mos sama wuoyo kodi nyaka ibed inyalo Aling'. miya chwadi. Aling'.
Koro nyak kopo ni owadu ni obiro, weuru yanyo owadu ni oran, ikawo owadu ni e, ting'iyo kaka itime. Olo iped gi owadu piny sama en sawa, tipuonjo owadu advices moko manyalo konye e ngimane. Ok ibed abeda ni in inibed kama, ibed kama, ibed kama. Mano puonji kure. Asetemo wuoyo kode ok Ni owinji. sama wuoyo.
Mang'o, Onge. mang'o. Yawa gire abro goyi. Hey. Ne, donjo, dhi ng'i gima inyalo timo. Wuogi. Choke. Ne, mama ni yaw dhoni ing'ina gima nyalo chamo. Ni isekelo gimoro ot. Abro go inyawa gire. In ing'eni dwaro lemo koda wachin. Dong gimoro to pok Nyogwang' mara ne loyi.

Apenyi ni yawa gire we chik orisa miwuoyo koda nyaka ibed nyona ng'ama duong'. Ng'ama nochule dongan.
Ok inyal sando na wuoyi matin ni chando na nyathi ni oran. In dak ibed e piny mos we ling sama wuoyo mamani. We luongo na nyathi dalawa moran ote ma intie. Sani iwacho ni oran ka jodalawa to jodalagi miwacho ni oran ema intie. Itimo ang'o e dalagi moran? Sani ichiko wang'i king'iya, ang'o mitime dala? Achaka winje nyawagire ni agol ayany ma dongo dongo go e dhogi ka nyithindo gi nitie ka. Iwinja an mamani? Oranti wacha wacha ma. Apenji ni iwinja? Wuog ane ing'ina gima nyalo manyo, wuoyi matin donj ot.

Chunyi to ok ler, ok iluoke chunyi no bobede maler nyaka gire. Ni dwaro na luok chunya gang'o? Dak iwarie dhako ni ya kare nyogwang' mara ne loyi. Liaro yugno wa ywe e die liare. Yawi ni nabro kelo ni jotich ruoth. In kela kela, ok adagi. Haya.
Aduogi awuok. Aduog ayude kisemanyo gimoro kama nya chamo kibeda beda ni kia kata roll mar dhako Miyawa in. pesa, miyawa pesa.
Kata roll mar dhako e Miya mikia. pesa, Magi to miya kare pesa. nanyuomora ga ng'ogi Nyasaye wuora. Miya pesa. Hey! In abro limiti in. Iwe beda beda ni in anya dhako modhianga but. Kaka idwa limit, ambe kaka adwa medi. Ya mundu wagire.
Ayude ni sando ne. Ya nyawagire. Apenjo niya, sani tiloro ne ang'o dhot? Kwani hiyo kosa ni kani? Kar mondo imowo guoge idaye kata orundu kuondegi in ibedo ni in e dhot. Nidhi kanyi, nidhi kanyi, dong' noni ngimbi dhi doye. Ing'eyo gima natimo kuonde madhiye kata adwaro loso gimoro manyalo loso ngimani. An akia. Mana kikona. Ang'o ma timi nyawa gire in? Ikia gima onego itim. Dak iti gi common capacity. Wang' cha kana nyisi ni ti use common capacitors. Ok iwinji. Ko mano yanya koso mani timo ang'o? Amanyi ko ayanyi koso awuo kodi. Ka ang'aye ji wacho na jaduong' malelo. Wang' cha ka jirani nobiro ni ajaduong' malelo. Nyawa gire dak itie gi common capacitors.
Kiwang'iya. Imiya dhumo kisungu makia kata kuma noyaye. Kiwang'iya.
Kiki. Awang' iya ing'e ndalo mana go vita Jerman. Ana Nyawagire awacho ni ki in ing'e ni weche ni oseroma e gweng' ka in. Ne akor Weche chi. ni oroma e kor gweng' ka. Nyawagiri. Mon- Monde adi mosekona ka kichalo. Eh, karibu, Ka karibu.
kikwanyori.
Unachweka. Hiyo nada. Ariyo mabe. In abro goyi inde be ni we. Eh. Intie.
Antie.
Oh, Winje kaka sani to wuondore komoso jatich wuoth gi mor. kwan ka mose kosa ni kanyo. Ii ni dhako ni.
Matin, waora ni matin mondo owinja ne wach moro ka. Ii ni ni dhako ya- i- isekelo na mirima. Iwinjo iwinjo jatich ruoth. Awinjo makare. In ja Nyasaye.
Kamano. Tem ilame kwe obede e dalawani. kwena makelo no Jawa gire ni kopo ni welo donjo to ong'eyo ong'eyo ong'eyo kasore kaka en dhako maler. Kuori na eko mine wendo moyango donjo e oda kae gokinyi. erokamano Eh, eh Koro jatich ruoth aneno kidonjo ka ruoth otelo ni limo wa e sa maber. eh, alimu kama Koro an be ilimo wa to nane weche moko matek seriously. Weche mathaga ka jatich ruoth agombo ni ilemnwa e. Ilemnwa e. Wechegi obede sawa. gimoro ineno ber ka ji bede gi kwe e dak Kamano.
to an an dhako ni oketa aonge kwe e darkna Aketi onge kwe na. Dongi na miketa ma onge Nyagire kwe. tere ne mos. awacho ni dhi e mosa male awacho alero ne pasta gi weche ma itimona e dala in wechegi te ok idwa na wache mondo nyasaye olok e ngimawa pile pile idwa ni akisikni walwerore kodi in Aya wachi. Kar in dhako aila gani ma kata wendo nitie mobedo buta wendo moningo luor. Ok ibed mos. Kare magi to koro anyuomora ga ng'ogi ya. E wachno ma kawno pela rasoka. Eh. Chieng' sabato mano kadho no wuog nyagiri. Eh. No timo na shida manene ode ka. No ngisa ni nitie nyaka wuode mosabedo komer saidi. Magi gik mane dhi lando oko dong'. Kwan ka Magi e gik mane idhi lando e Dong mondo kanisa. olemnwa e ot Igolo kae. weche na itere kanisa nyawagire. Dong nyaka olemnwa e ot Akoni ni kae. a nyawagire.
Igolo weche na itere kanisa. Ah, we we wawinj gima pastor We wacho. koro abiro lemo ne weche mosabedo kata um kondo otalewni Eh, ogonyore. eh, Nagire. eh. Kawuono kabiro ka akelo ni wach wach ngima kendo wach maluoko chuny. Mak i dhako ma nyalo winjo wach. Hey, pasta kanyo iwacho gima ber. Luokna chuny dhakoni. Kawna dala. Chunye olil sana. Kendo ne bed ni nitie omo moro. Omo da miyi luokna chuny dhakoni. Dhakoni oroma. Aonge kwe. Aromi gang'o ya. Nyawa gire in. We ng'iya, ng'i muma. Ing'iya nade? Ne wegonwa koko sama pod wan gi welo. Pod gi mirima ma.
Ne we.
Digoye koko kuto. Dhigoye koko kujo kumiyae. Nasekoni niya, nyathina kabiro ling' wena nyathi mos. To kodhi ok ogogo e bed Ka ng'aye ineno ka wan gi wendo, iwu ichung' ni idwa gona nyathi. Kena nyathi obed mos. Bed ka. Nyathina morani to nyathina, en mara. Age oran ka jo. En mara, we wacho ni ka jodalawa, ma nyathina. Akiani kwaru mane madho kong'o to akiani babau. Wena nyathi. Kirene mani lemo. Wena Ele nyathi. moningo olemno weye kong'o. Eh, kete kanyo. Magi kata nyombo dhi tam. Ogolo ogude wiye mdo lemo. Koro iwinjo pasi. Eh, golo guti mar aracha no. Wena nyathi.
Awacho ni mamani. We wang'o iya kawuono an gi jatich ruoth e dala. In dhako manade? Bed bed ka wuoda. Koro ineno pasta. Pasta yudo ka nan mana gi ich wang' moko matin. Kong'o ja- Pasta.
wuon gi nopuonje ka pod otin oore ni dhi omna mar kiang'o. Pasta iwinjo gima timore e dalawa ka. Ok ber ber mo kawacha gimoro madieri. Ing'e ni mbele Nyasaye kata mbele Jatich wuoth ok ber kiriambo. Nyawagire ni oseketa ka gi dak na wa ok ane ka dak na dhi maber. Akia kata nyuola oneno na ga. Koro ineno nyathina ni an ka gi nyithindo ariyo e dala na ka. Nyithindo gi nwayudo gi nyogwang'. Eh, Jogwang' to en dhako mana kwongo nyuomo. Ne en dhako maduong'. To dak no To dak. kaluwore gi Jasem, winj kaka koro dhakoni dwoka. Dhako dak koda alero ne gima lero imbi Roma. Bede mos nyawagire in ok ibed dhako ma ore yawa. Kata obedo ni abedo gi wend in ok ibed dhako ma ore. Koro iwinjo pasta. Nyathini kane wayudo gi gi nyogwang' to inena ole ma kijende gi. Awinjo ni tinde giluongo ni Gen Z. Agency matiyo donjo. Gen Z masani ni. Mm. Orwakona nyathi e timbe achwaka, nyathi odonjo e simba waragi, nyathi odonje gik moko ma maduong' iro gi akia kaka uluongo gi e dhou e dhogi Ne Koro pastor neno- somnwa muma we. Story ne mang'eny we mang'eny al kuonga mang'eny. lerne Somnwa pasta muma. gik malero We mondo osomnwa lerne muma wabed gi kwe ot ka a. koro waber gi kwe to ok inyal keta gi kwe ok iling mos awuo Eh, koro be dipiny koro asomne muma ii anyalo soko wang'i manyalo wang' sa loko chunyu Hera mar winjo. Anya soko wang'i in. Ee. Wan magi e mon ma ne koro yawa. Ruoth opak uru. Oh, ruoth opak ruoth. Eh. Ada Eh. somo muma moro kama dhi jiwo matin. Eh. Kada chako mane ko Nyagire ni madano winje matut. Mm. Eh, opuonja ni Koro dhako pa- maber Eh, ma wiye ma ondiko ni Tito, eh, Tito Tito. ariyo Mm. nyaka adek. Eh, Owacho ni dhako maber to loso ode, mm, marach to ketho utene. Mm? mm, Kata otemo wacho ka niya, mon ma tinende temuru bedo jo adieri mm. e udi kuonde ma untiere. Mm? Kochuori oya kamoro teme mondo irite kaka mon mamoko rito mon ka chwogi. Koro Nyagiri, Mm. mani temo wacho niya, kata ka owuodi madho kong'o, kata kochuro ya kamoro, tem irwako uru chwo gi mor. Ok ni kobiro gotieno, Donge isiko rwakta mana gi kok?
ler. Ijogonaga kok. Ineno dhakoni? Siemna wang'e. Wang' cha natere ir chief ka noolo group turi, oolo group alufu kiadi, odhi bayogo gi wuod leme mago. Magi gik makawo nade lem na lemo ni ka? je- chief a- aonge kwe pasta dhako mineno ni oroma ma Hmm. lem na ka ng'aye ni ajaduong' malelo dhako ni oroma in pasta a, gima dwa ni lem na e matut dhako ni osiko ka wuok na gi hera gokinyi to oduogo godhiambo. Koro an gima chanda ni diere ka te olal lala la giera. To Adam gi Hawa muma wacho maler kanyo pas ang'e ni jatich ruoth e somo ga muma. Adam gi Hawa. Kamina Adam gi Hawa ne wuotho pamoja. An dhako ni oketa no kwanya wuotho kode pamoja. Osiko lando na mana mano dhi. Wuotho kodi ng'ama timbe ne riche kor gweng' kan da wuoth kodi. Atimbe na richa kor gweng'. Wadhi wegi muma moro kama tin be. Kwachopo kar ang'wen, Mm. be mo- tem wacho kanyo niya, kendo mon mon madongo Mm. o- opuonjre timbe mabeyo min Puonjrie. matindo oluwgi iwinjo Mm. koro nyagiri Eh. ada ni bed dhako maber ma kata kibire kanisa kaka i- ija youth ginene ija sinia ma wero wende mag pako nyasaye ma e makare cha Eh. itine nyasaye moriere mindine wecheni kodhi makare e odi ka Awinjo. Kawuono da lemo ne wuodi mosabedo kama dho kong'o ni. Lem ne wuoyi ni. Mondo ogonyore, owe weche mag Koko kong'o. gonyore onyombe.
Eh. Eya, Koro pasta. wabeduru kumoro achiel mondo walemuru motegno. Mi nyathino owe weche mag kong'o. Lem ne wuoda ni.
Kamano. Ei.
We matin go chongi piny mondo lemni. Ogol ogudu ne wiyi. Pasta.
Lem na lema, ok onya winji. Chongi piny ka. Ele mbele ka We ok onya winji pasta. Wuoyi matin ni ok nyal winji. Sani e gik ma ineno ringo e e wechegi. Or time mane agomba gomba ni ilemne idhi kata ka ang' idok dala, lemne gi kwe. Ilemne e odwa ni e, dak obede maber gi nya Wagire. Obede kong'e ni an chwore, to obede kong'e ni nyithindo gi, nyithindwa. Ok bed ni ohero nyathi achiel, ni ohero chogo, ni okawo na wuoyi matin, wuoyi ni ni olal. Nena aher ng'ama oran.
ma madho amadha kong'o okinyi odhiambo. Nyawagire mnyum nyas jatich wuoth osewacho niya, dhako mariek ema ema loso dala. In dak ibede mariek? Iwinjo ka jatich ruoth osamo muma mar Tito. Ne, ne pasta nowacho ni wago chongwa piny. Tito lamo maler.
Agoru chongwa piny mondo lem ne uru wuode ni. Kanu gi Pasta, jatich ruoth. Agombo niya, Kamano. pod an gi kisran mang'eny, lemna kata ang' iduok ka kisran oduok. Ee, jatich ruoth. Timna kamano. We adile gi dhako, ang'i kaka anyalo loso, lemna ne wuoyi ni.
We matin. Golo ogudu e wiyi mondo olemni. Ah. Ba. Ah. Kele kogo. Mang.
Mano Kata ng'awa. iduog. Ang' niduogi, ang' niduogi. Aneno ka pod wi, ang' ok ang' iduogi ka wi osedhi sawa. Ah, duogo odhiambo. Eh, ang' duog Ah, duogo odhiambo.
ikwe. Tem ilem nada akwo dhiye maber gi nyawagire. Dhakoni oroma sana. Ruth otelni dalani. Nyocha bedo gi nyawagire ni, nyocha pona eh, wang' ni, eh yawa, hata jadony jatich ruoth, to Nyasaye ok orwako ga jodok ka wan kama. But ang'e ni Nyasaye emochweyowa, emomiyo nochwe ni ka herawa notamore gi nyogwang', to abede gi dhakoni. To dhakoni koko ema obedo the worst. Ma yudo ni kare dhakona mokwongo mane odhi cha ne te bere bere. Dak nodak kodi nikech Da- dwani. Tem idhi lemnwa, dhakoni wuok sa te wuotho mana gi fulu. Omiyo noko dak kodi.
Lemnwa pasta. Udong' gi kwe. Eh.
Nyagire, Eh, dong' gi kwe. haya. Eh, anaduogo rucha.
Haya.
Hey. Hey. Kuoda chato no yadhi kura. Hey. Ane kata weche madhi mbele ka. Pite matek ma koro jogi ma to koro gikoni gidhi eh habari masani temo ikore ka manaden. Mani se mana luoko ki. Sana. Hey, jaoda.
Iwacho nang'o? Hey, Mano mano koro ing'e ni naheriga.
koro in e Facebook. Aneno kaka Chebukati aneno ka e Raila ema oting'o sufuria To donge maduong'. maneno no.
Raila wuod Odinga ni te be matemo. Donge aneno ka Babu Owino e ja speak. Eh, somna ne kanyawa giri ing'e ni kisungu ni otama, kisungu ni otama. ya.
Madhi bedo en ema ochung' e joka ng'on, joka speak. An ing'e ni an kisungu gi to be nwarawe arawa nyawa gire. Oh, to koro Eh, nitiere wach moro monego akoni akia ni watim mane in lera lera, lera lera jaoda. Ing'e ni ing'e ni jonyuolna ka mm, gidwaro ni gidhi gineni e dala iternegi kata dhok koro watim mane nyawagire jaoda in ing'e ni in dhako ma tinde ahero sana. Eh, aheriga sana but wach nyathi wach ema chwanyaga kodiga. Koro wach dhok ang'e ni dho jogo to dwaro ni ater dhok to but kaluwore gi timbeni machon ma sani oserumo. Sani Ema- awarora, sani awarora. Donge emomiyo ari komendi kaka dhako ma ere kit ngimana. Eh, In ing'e na heri. Hey, Odindo. Baba, Odindo nyathina. baba. Ma in. Ma an wuora.
Hey, iting'o nyaka bag. Antie wuora.
To kawuono iting'o ang'o ni? Ma eh, ma ma Edenil. Edenil go tang'o. Aringe na na onge. Eh? Eh? Mana ng'o? Ma ma me meta water. Chori veranda.
Eh, madhe.
Yaani odindo ma in.

Waketa ne gini piny. Odindo ma in. Man wuora.
Ora ne ang'e ane kama be odindo mang'eyo cha adier. Man wuora.
Sani eh sani awara. Nyawa gire.
Ma. Eh me imul na nyathi Ma- kama ma- be en imbe confirm ni ma be Ma nyathi sani wacha. ber, sani ber.

To owadwa ma Kata ji ing'e ni jogweng' nyocha osekawi ni nyathi moran. Ah, ah. Weche ni nyocha nyocha litna e chunya asiko ka parora zaidi. antie ba gigo na wewe. Owadwa ma oju- ojweke cha be. Ojweke akia kata kama odhiye. Eh, to nala.
To ng'a awinjo ka go koko no ba. Ba to na. Hey.
Upimo wiji dala ka. Nyasaye, aneno ang'o? Uru pimo wiji dala ka. Aneno ang'o?
Ojweke bosedonje. Ng'ewa gire. Onge. Ne gik ma nyocha kakwero. Onge.
Boda mana ng'e ni Onge. Gik ma nyocha kwero. Anyisi niya. Kuora. Ojwe odindo nyathina. Baba. Onge.
Baba.
Nyawa gire, ne giwanyi. Onge.
Ma ne giwanyi. Dong' mano to kor.
Kasongo.
ne nyawa gire awacho ne gi wuoda wuoda wuoyi matin ago miting'e bag wuoyi matin
iwacho ni awendo kiwe yiere magi to ine mani awendo kiwe yiere mane yieri kawe yieri ne ibedi go ni erori kode katemo kwero ni ng'ama bede kode awacho ni kaw yuo awendo ni no ibedi go awendo kwe yiere Begi muwacho dala ka. Koro otieno nya- weri gi owadu no otimgo timbenego. Onge. Koro nyisa ni ang'o miting'e bag wuoyi Baba matin. mali ni ka, mwandu ni ka. Mano Hey, mari.
ma ikona. Mano mari.
Hey, Ng'eyo nyawa ma- gire jaoda bi konya ng'iyo. Bi Onge. konya bi. Bi mama.

Mano ma ikelo ni kane koyo hey. Ikawo dhoge ma kech nago tirwako. Hey, nyathina kama nyocha giwacho no ma nyocha jopiny neno ni nyathina moran hey. Ayudo ma to mar nyawa gire anyisi ni nyasaye tiyo kendo joma opar ni ok nyal gimoro nyalo nyalo koro nyathina ma nyocha gikawo ni ok nyal gimoro nyathina ma wiye nyeler nyathina ma neni sawa obukore e awa nyasaye Jambo.

Ei, ei, ei, ei, ei, ngima maduong' mama. Mama oromi.
Era era ngima maduong'. Ei, wuog ane jaoda, wuog ane. Gino oromi madhe, gino Ei.
oromi. Ei. we Ah, wadar- jaoda ei, we iber. wadar ni rem. Jaoda ber ya. Losne mama ure. Mami ber.
Nya- ny- Nyaoda ma Ah, jaber. koro kata ka wuotho e kor gweng'. Ei, ing'e ni sani e? Eh. Ang'e ni warori timbe moko ma ikia ipod ibiro tim Sana ka. warora. Mago sani orumo te nyawa gire. Koro gima ber nyathwa gire, Eh, adwaro ni rwakna wuoda ni ot, Koro wuo. to ing'e ni nyithindogi to magwa te kodi. Magi nyithindwa. An Kama sani ineno ma- ni onge sani nyathi ma en marach, wuoda ma- onge nyathi marach, onge maber. Nyasaye matimo ono. Onge. Ng'ama nocha ema nyalo bedo maber. To anyisi ni piny mineno ni nyawagire jaoda ma gima nyaka ibed ng'eyo ni piny en agonda. To bed ng'eyo ni nyathi kopo ni nyathi minyuolo mari, nyathi en marwa kodi. Koro onge kata obedo ni nyathi moro ran kata ochalo nang'o, mano en nyathiwa. Ne wagire iwinjo gima atemo nyisi ni. Awinji, awinji. Mm, Odindo iwinjo kanyo. Awinji baba. Ang'eyo ni sani iwinjo wachna. Awinji maber. In nyathi mahero sana. In e wuoyi maduong' dalana ka. Mm. Teme matek irieyo wadu ni. Aneno ka odonje kijende ma aole mag Gen Z gi. Mm. Teme iri bede gi nyathiwa ni obede maber. Obede machiegni. Owe timore kaka otimore ni. to ngimawa biro bedo mana maber gi kwe maonge weche moko mang'eny iwinjo nyawagire mano eka ber kwadak e ot ok en da- o- dak moro mwadak gi koko ang' abedo ni an jaduong' moro malelo jaduong' moro ma siko wuoyo kia wuotho koni gi koni iwinjo mano dindo Awinji baba.
ojuel ojuel ke ojueke Eh. Ojweke. Ee. Odindo ka nyathiu ni rwako ot.
Omen. Ing'e ni ane gima onyalo rwako. Omen. Ing'e ane gima onyalo chamo. Ee. Donjo ot ka mondo Ee. ing'e ane gima inyalo. Ng'e wagire.
Eh, donjo ot kaw bag iso ot. Ikaw na koda ma wuoda okelona ni. Wadonjo ot. Walemne wuodwa ni wae weche mang'eny. An sani e jopiny sani wawarore